Mwenda Pulep na Mwenda Rakab, Kikundi kya Kwanza Kiongozi, Watatu Watatu, Kojuma. Uganda erikujaguza ekiro kya Tarehe sita eky'omurundi ogwa makumi ana n'etaano. Emikoro egi yaaba omu disiturikiti eya Kabale ahu omugyenyi mukuru yaaba ari Purezidenti Yoweri Museveni. Ebi ni biki ebi oine kumanya aha kiro eki? Ebiro mukaaga by'okwezi okwa kabiri rukumi orwenda kinaana na gumwe nibwo abantu bakye abaabaire beebembeirwe Yoweri Kaguta Museveni baatandika ehururu y'okurwanisa gavumenti eyaabaire eriho bwanyima y'okutaikirizingana n'ebyarugire omu karuru aka rukumi orwenda kinaana akaasingirwe Milton Obote obu yaasingira abu yaabaire ayetsimbire nabo barimu purezidenti Museveni.
UPC has got 145. UPC ofuna eky'okumwana mu butaano. DP has got 4,000.
Eizooba niryo rimwe nibwo baatandika ehururu y'okuhamba Kabamba Military Barracks obwo barikweyeta People's Resistance Army ahu baamazire bakeeyeta National Resistance Army. Nikigambwa kugira ngu abagwana abaabaire bari rwagati ya makumi ana n'omwe na makumi ana na bashatu nibo baabaasize kutaahirira barakisi eya Kabamba n'obu baraabe makumi abiri na mushanju aribo baabaire baine embundu omu kutandika. Eizooba niryo rimwe ebiro mukaaga by'okwezi okwa kabiri rw'omwenda kinaana na gumwe, Obu omugyenzi Genero Eli Tumwine yaataire eisasi ry'okubanza omu Quarter Guards za Kabamba Barracks, ahu Purezidenti Museveni yaagizire ngu akariteera ahabw'obwoba n'obu riraabe ryabayambire kubona ebirwaniso.
But unfortunately one of us fired a bullet prematurely and one Tanzanian corporal went underground in the armoury because the armoury is underground, the armoury at Kabamba was underground.

Bwanyima y'okuhamba Kabamba Barracks, bakakwata endiijo myaanya eyaabaire erimu nka Luweero Triangle ei baayetsire Theatre of the Bush omu karimu akakye. Ebiro bitaano by'okwezi okwakana omwaka ogwa rukumi orwenda kinaana na gumwe bakaija baataahirira Kakiri niho baizire bakakwata Greater Masaka Region. Rukumi rwenda kinana n'ena, abaserukare ba National Resistance Army bakata amaani maingi omuri Masindi na Hoima ahu baizire bakatunga ebigwaniso nyamwingi. Ebiro abiri na kimwe by'okwezi okwa mukaaga, rukumi rwenda kinana n'eitaano, bakaija baaza omu mwanya ogwa Kembogo ahu baariiriire kava bakakwata abaserukare baingi aba gavumenti eyaabaire eriho omu bwire obwo. Kuruga ebiro abiri na bina okwezi okwa mwenda okuhitsya ebiro ikumi by'okwezi okwa ikumi na ibiri rukumi orwenda kinaana na itaano, bakakwata ekibuga ekya Masaka. Ebiro abiri na mukaaga by'okukubanza rukumi orwenda kinaana na mukaaga, amahe ga National Resistance Army geebembeirwe Purezidenti Museveni bakakwata ekibuga ekya Kampala barikwihaho obutegyeki bw'amahe obwabaire bwebembeirwe Tito Okello Lutwa.

Bamwe aha bebembezi omu disiturikiti eya Ntungamo nibasiima obuheereza bwa purezidenti Museveni omu kutereeza amahe hamwe n'ebyokwerinda. Niinyenda kubamanyisa ngu orunaku oru n'orunaku rukuru munonga omu ihanga ryaitu rya Uganda ahabw'okuba nirwo runaku orwahindwire oru Uganda yaashariiremu. Ekagira ngu itwe mbwenu turuhire na n'obutegyeki obu obundi, obw'ekinyampatiira, obutegyeki obubi, obutegyeki obutaboniire, mbwenu omu muringo gwona, oba twine omuhoro, oba twine enkoni, oba twi, oba tutaine ki, nitwebwa kwebembera tukashaba Ruhanga, tukaza omu kishaka, tukareebeka ngu Abanya-Uganda baitu, abantu baitu, Uganda yaaba Uganda, kandi Uganda yaruga omu mikono y'abayaaye. Buzima omu by'okwerinda turi hare Uganda kandi ekyokureebera Uganda twine obusingye kukizayo ahabw'okuba eby'okwerinda biri gye. Omanya obwakare omuntu ku baabaire nibareeba ojwaire yunifoomu omuntu apapa ahabw'okuba ogwo owaabaire ari omu bijwaro by'abarikurinda obusingye akaba most of the time obwire obwingi akaba ari terrorist. akaterorayizinga abantu kwonka hati Uganda twine okwerinda kuhango kandi okwerinda okwo mpaho tikugira ngu n'okugira ngu twine amahe maingi kwonka omuntu waaba nyowe nimbeeta nka abayaaye kubatukana ahabw'okuba nibwo obwire obw'enyima obu omunya-Uganda yaaba atakubarwa nk'omunya-Uganda, obu omuntu waaburiijo yaabaire naatwarwa nk'omuhegyere. Obu omuntu wa buriijo yaabaire ataine busingye, obu omuntu wa buriijo yaabaire atakushemererwa mu nsi, Purezidenti Museveni yaashutama na tiimu ye yaagira ati, No, tinkwija kwikiriza Abanya-Uganda, ensi ei nzaariirwemu, kuguma batashemereirwe omu ihanga ryabo. Nkinki ogu omuntu owa buriijo nawe niho okwerinda kukututandikira ahabw'okuba abanya Uganda baine eki beeta stake ninga baine obwa nanyini, ekyo n'ekigambo ky'oruganda, obwa nanyini omuri Uganda yaabo egi.